na pianthar ah hin nai saihchia ngai ngai piangthar ka te cu kan bia zong ai phok kuak kan hmu ah mm, khuache zuk phun khaini kan hmu ah khuache hmawm phun tikor kan hmu ah khuache zun zu kan hmu ah zeitin dan din du nga tia kan ti piangthar ka te cu van mi kan lo ai ai umri tua khumvei ngak ri tua vei chin a zeidan a lo lai ti hi kan ngal kho lo piangthar mi nih van ka ta si tiah kan tinak ruang hi thaizing ka fel lai ca se lo khumvei ka fel lai ca se lo ka thih tiang zumh awk ka tlak bak lai ca van ka kai lai ka ti si loin Jesuh felnak ruangah van ka ta si tiah ka ti ngamnak ruang si nang nangmah na hei i zoh cu Kan chim nangmah hi zeitik hmanh na fel kho lai lo. Zing ah zing lung a keng i chun ah chun lung a keng i ninem ah ninem lung a keng menmen a si. Minung zumh kan tlak lo nung le fi kan nun ning lungleng taktak si. Ni a chua i a tlak a ran tluk in a zing lung le a zan lung ai hngal lomi kan si. dinnak kong a ceih ngam bak dingmi kan si lo asinain van ka ta bak ka si tiah atu in ka chim ngamnak a ruang cu khum vei ka din lai ca si lo thaizing zong zumh awk ka tak lai ca si loin Jesuh nih kap khat kap hnih biakamnak kha amah lawnglawng nih a lim caah Jesuh dinfelnak in van ka ta si tiah thiang tuk in ka chim ngamnak a ruang hi thaizing ah zu ka din ti lai lo ca si lo kip tu ah nu i ka tluk lai lo ca si loin Jesuh felnak ruangah van ka ta si ti ka chim ngam nak si hi doko kan rak fian lo cu tian minung na khamtlau lonak cacang ah atha bik cu Genesis dal hing anak si hi nak ki atha deuh mi Bible cacang um lo na hngal mi tete kha va chim chin ve hna hmanh bia ni kam di chun Abraham hi Kanan ram om i mangtam tlung chiama mi an nuai hrei an nuai hrol i Pathian ni hnek saknak a pek mi cu Kanan ram chuahtak hla a ti ko nan ro ah kan pekmi si ca hngak a ti ko nan minung cu mangṭam a tlun ve tikah an nuai hruai i rawl kawl ah an vak rawl kawl an vak i ai vah pinak ah siangpahrang pa nih ai vei dawh ve na nupi me si a ti a ka nupi si hlah ka far si ti Abraham hi mihrok hrual zumhnak i pa kan timi tlawmpal ah a nupi hmanh kan nupi a tingam ti lomi mi hrokhrol mah khan sa cheu lai fangah rak vak ve selaw a lun a taw tiang a cheu lai li a chim lai vialte kha pathian nih a rak hngalh dih cang ca abraham nangmah nih cun sacheu lai fang chaw ding hi nei re di tuk in zumh awk ka tlak lai na ti lengmang nan kei nih cun li na chim te lai le na zumhnak a zor te lai le na boruak ai thlen ning in na thinlung ai thlen te lai ka hngal ca biakam pi na tlak lo i keimah lawng nih bia kan kam piak lai mu ati ama lawng sacheu lai fang ai chok i a sullam cu abraham na fel zong ah kanan ram na cho lai i na fel lo zongah keimah felnak thawn kanan ram na cho lai tiah ti mehi biakamnak hi mirang holh cun unconditional covenant ti si unconditional covenant ti cu minung lei a chen i zo loin bawipa a sinak ruang i biakap mi kha unconditional covenant si Bawipa na kan khamhnak hi unconditional covenant si nangmah fel ruangah si loin Khrih felnak ruangah van kamhmi kan si kan Pathian min thangthaim ko seh ma cucu maw cucu ka um ahcun ka thlau lai e cuti kum ahcun ka thlau lai kan timi hi kanmah kan i hngalh lo ca si bawipa nih bia an kamhmi hi na co lo caah khamnak a tlau a timi vialte hi biatak a fiang lomi an si ti hi tuzaan ah chim ka duhmi si kanmah kan fel fate van kai kan fel lo fate van kai se cun vel cu khoi ka dan nangmah ni pei zungzal nunnak nei hlawhmi cu si ko cu ti kha upatnak he sehernak he pathian bia a donghnak bika tan ta ka duhmi a si khamnak kan hmuh Nak hi kan fel lai ca si lo Pathian felnak thawngin khamnak a comi kan si ti kha thawng thawng pa vun not lengmang ka du i lai holh a si ko caah na fiang rua te ka zumh i thla zong cam lengmang la Pathian nih fiannak an pek ko lai na nunnak dihlak kha Khrih chungah ṭhum law a za ko hmailei na fel te lai le fel te lai lo ka cu nangmah ṭuanvo pakhat men su amah nih ṭuanvo an lak lai nan nunnak dihlak kan Khrih kha i hngatchan law zaang dam taktak in lunglawmhnak chim lawnglawng hi kan nih kan rian a si ti hi chim ka duhmi si